Bagweny, a re ke re gwa direga gore ka mo lenyalong um o hwetšele gore ga o be le bana ke moka a ba go sware gabotse ka baka la gore o sa be le bana wene makoti ao ke mang a sa go swarego gabotse monna goba ba ka mogabo ba ka moga gabo re ka thotha if monna a sene bothata we will move out Mhm, ra nyaka sekeme mm. ka tlogela go hlokere ke nna makoti ka ba mogatša mm. simple bothata ke ge jale e waria monnele go e ke tlilego ka yena mm. ehe mm. nna ke rata gore batho ba ba sa tšeo kopane ke ba ka ba boledišane gore like predictions tša future wa ee. difika bale o nyaka bana ba bakae a o lebeletše go wiša ba le bana ba bakae mhm. a re four wa moša gore wa tifikine ema ya mararo gore a mabedi what will happen mm. what gender are you looking for go ne batho ba bane ba ba stereotype ba nagana gore kotse bana ba mošimanyane ba important mm. a go tshwane nto important le nto e sego important ka moka bana ba important exactly o ka fobela ga bannyane wa bona ka rone o tlo nyadiša gane o ne e banna ba geno ba mm. tlo tliša batho ka molapeng ke di-lesbian tša go tliša bannyana a se bona ba yago it's happening and mm. ra e keteka meyanyantshe go ne bana ba bang ke di-lesbian mm. wa nyala ena mm. go ne ngwane mong ke lesbian wa nyadiwa go ne ngwane mong ke gay wa nyalwa ne ngwane mong ke gay wa nyala ee so please man stop it so batho ba santse re bolela gore ong e-e, eh, nna ke leo jale e tlise mediro ka re bana ba babedi mm. le ene monna o se ka fore ten mo go sa tlo ima wene le ibaeamor le sa jala kere mm. ee wa kwa motho ka moganong gore ena mo ke ntshe se ka try go change batho if it does not serve you mm. leave mm. ehe mm. mara batho ba rata stepe ba rata waiting batho ba rata waiting day ba fela tsone batho ba re le batho ra botsišana ba bana ba botsiša gore ga botsa ga botsa ganyone wena ga go le so tumo ya gago ke gore go gobe le bana ba ba kae mo gareng ga ka ka tla fo go hlala go šitše le bana ba 2050 ee ene mosadi a tsebore a ima a e ba le bana le ene a tsore wa tepelela le bona mm. batho ba lahletša ba lahla bana le banna le nage mm. thong mm. monna a ya a ba etela ba bone kagoko ee o tlo ba etela wa bone ba etsa tsa go bone bana go ba katlagatla le monna a tšama ba nyakala di-step mother ka mehutahuta mm. ba rago nkana motho gore go fo swana le nna ba tlo ba di di-step father mm. it is not why bana ba fela ba nyaka bomma go bona mo di-tv show ga se problem ma go re ge re sa thoma go date ha re bolele nke re eh ha re bolele mm. na ka re boledišana gore nna ke dumile ba bararo le mm. mongwe rawa for mago ene mm. a nkhwetša ke šetse ke ne le ba babedi a mokhaonto wa ka o thoma kwa ba leng mpa ke ya ka ke yone go kokomoga go yone a ke tlo tswa shaping ke kgatlisa motho na ke counta ke counta o le kwa ntshe gore ong a bona ka bešetse ke ne ba bararo mm. ba ra rona o nyaka five botse ke tlo ima la bobedi le mafelelo go ima se papen flace mm. ee a rona nyaka five mela ke ne le tere gore tloge eight a kere mm. la na tšhaba ha tlapya ka magolobel mo a se gona ka go koma eh, bone ke mm. moka ge o hlakiša ke ba bogaji o sa mm. hlakiše ke monna mm. thothang nyakang stene ga le gore la bereka le nameleng dithaba le namele dikepe le mhm. dipsine le kgalekgale you were not in love for kids married mm. you were in love for yourselves mm. a kere mm. a la ratana le ratana le gore ba go toba bana ba fotle ba le hwetša ta swela ga ba le gona ba se ba le tshwanela go le tsena ka bogare mm. bitša bana kae bana ba tsene gare ga batswadi ka kamoreng ebile ga ba gola ba tla haka e molemo o thoma lapana la gago ee go ba e sa le monnyane sa tseba thaka lapa e mongwe ka kamoreng ya gago mm. o ne o sa šetse le motho ela wa gago le ka babedi lerato ke la batho ba babedi bedibedi tše tše dingwe tše ke dikenywa tša rato lela mm. la lena mara e le gore bjalong ka re monne le ba gago ba go tseneletše mm. kgetho ke ya ga gore you are going to deal with them mm. gore wa sepela nna ke rate go hlaka mm. and go ne le di-adoption ake mm. ne le di-adoption a sepela la adopta ga e le gore monne le ena wa dumela ngwana o rata go tlhokega gore a gole ka gara lelapa la go ba le lerato akere ke mokana ka setso gale ba fela ba re um ramogolo a tle a tsenele mapaele mohlomong bothata a kere tloje le monne a sa emise mm. jalo banna ba ne le lehufa mm. ee mm. a tlo gopola gore mogolo a ko toro bana mosadi yaka mare ge bothata bo ne le mosadi ba ya ba tšea ngwanabo ba re ke tlhatswa europe le yone go nyaka batho ba dumelelane mm. ka gobane tlhatswa europe ele ka fo tsena mo ya very nice a dilo mm. ba se ka tlho ba hlokometse mamogolo mm. ee ba letse tša dintwa tša gore bana go nyaka o tseba gore why o nyala motho mo nyalela gore wa mo rata le tlo phela mmogo wa mo rata gore le tlo phela mmogo ebile go be le bana ke re ba mare ba re go diša kgoro mm. ke tsore ke agabang kgoro eo mm. okay fine a o bona gore motho e wa palela eh, a re sethuteng go lokolola batho ee ka re wa bona gore motho e ke mo tlisitsego mo a go direge tsela ka mogola ke dumago mm. molokololle mm. banna ba tothuto go lokolola basadi basadi le bona ba tothuto go lokolola basadi banna ee e tlo go ba tlhalo a reetse mohlome ba go opela tatisa ba tšetšea batho ba imiša batho pele mm. mare go tle go di reng ka morago a motlogele le gana solo mm. gore ai bophelo wa bone lenyalo ke lona wa kanamiša lena Gabotse ngwana a se guarantee ya gore lenyalo le tlilo last. Monna a rate mosadi because o mmelegela bana. Ah ba ke re kgone go mošia le bona a fepa ba ka motseng wo mongwe. Monna a rate o ratana mosadi ekhwi. Maroko a gagwe le di-desire ka moka. A riele gore ba re kwale ba ria jwang. aowa gana o kwele mmago lerato lerato a nkabe e le gore ba mo ratela gore o kgone ba le bana le ena mm. nkabe banna ba sa dutse ka metseng ya bona ka mokana ga bona ba senke ba šia bana all right tata